Os dach chi'm yn gwybod be ydi churros, ma' nhw jyst fatha doughnut rili hir, ma' nhw yn lyfli a dwi am neud chocolate sauce Dolig efo chocolate orange twist, dwi yn lyfio chocolate orange Dolig, iawn ta, neud y batter 'ma, sosban ar y tân, a ma'r mix yma yn rili rili syml iawn, mwd o dwr, pinch o da halan, dwi'm yn gwybod faint bynnag 'di hynna os yw'n dwr gwyn. A dipyn bach o sunflower oil. Iawn ta, jyst rho bob dim disolfio efo'i gilydd. Unwaith mae hwnna'n dod fyny bybl, tynnu fo off y tân. A wan fewn efo mwg o blawd plaen. A wedyn jyst troi fo. Tan ti'n cael dwbl. Iawn ta, gith hwnna chilio am 2 funud, ti eisiau hwnna cwlio lawr rhywfaint? Dwi'n mynd i deep ffraio'r churros ma mewn olew sunflower, a peidiwch byth ddarllen mwy mwy na hanner y pan. Na i checio temp yr olew. Temp prob di hwn, ond os ti'n meddwl i'n just llechio lliw bofare fewn, os hwnna'n cymryd rhyw 30 eiliad, 40 eiliad i brownio, ti'n gwybod, ti yna. Dwi eisiau mynd awn i ryw 190. One it two, da ni bron iawn yna. Iawn ta, sos chocolate amdani. Rhaid y padall ar y tân. Dwi'n adio pot o hufen chwipio, mymryn o lefrith, cracio a rwbio cwpl o cinnamon sticks, vanilla pod di torri'n hanner, a zest oren. A ta be, just cwpl o chillies next level di sychu fama. So, fewn â nhw. Stir bach dde. A unig peth sy'n neud wan 'di gadael hwnna dod fyny i berwi yn rili, rili slo. So'r syniad fama, mae bob un o'r flavours yna'n infiwsio efo'r cream. A ti'n be, mae'n smelio rili neis yn barod ia. O, orange zest. Dolig, mae'n ddolig! Iawn ta, mae hwn 'di dod fyny bybl wan. So off y tân efo a jyst gadal o dod lawr i room temperature, ma' hynna'n mynd i dadl y flavours infiwsio yn next level. Ŵan bod o lawr i room temp, dwi'n rhoi o trwy'r colander efo'r blasa 'na i gyd 'di infiwsio. Ideal. Nôl ar y gres efo, ond yn reit isel tro 'ma. A fewn efo'r chocolate twyll next level. Da chi gorau yw'r siocled da i hwn, iawn? Mae'n rili really pwysig rwan, da chi ddim yn gor-berwi hwn, iawn? Os mae hwn yn berwi rwan, eitha gyd splitio. So, cymryd amser efo, a unwaith mae'r siocled di toddi trwad, fewn efo gled go lew o coniac. So, mae lot o recipes, adio booze, yn deud llosgi'r alcohol allan, ond ta be, dwi'n adio'r bŵs yn diwedd hwn, chos dwi'm isio llosgi'r alcohol allan ar hwn, ia. Er bo fi yn lyfio cognac, fedrwch chi roi unrhyw bŵs dach isio yn hwn, ond sa fo'r un mor cŵl hebddo fo. A pan mae'n silky, smooth, yn sgleinio, efo consistency fela, mae yna. Iawn, off y tân. Iawn ta, mae'r olew di dod fyny, temp. Y churros amdani. Job bach i'r catering nos Nadolig. Siŵr swn i llai o llanast na fi ia? Siswrn. Badly churros. Gwlastio fe fewn. Snip bach. A ti'n misio dor-lenwi'r sosban mae iawn. Ffrio nhw yn batches. A jyst rhoi stir bach yn y to, troi nhw nawr yn y den. Bydd hyn ond cymryd rhyw funud. yna, a drain bach a'r kitchen roll, a wedyn stret fewn i'r swgwr. O, hynna'n boeth. Ond ti eisiau rolio hyn mewn pan mae'n boeth, e. faint o stynnu yn hwnna'n edrych. Hwnna rhaid mynd i fi atho Ben Twtil, dwi dal yn neud allan o churros a siwgr, dwi yn lyfio fo. Iawn ta. Fe hwnna'n dync. Ho ho ho ho! Anghofia Christmas pudding! Mega crispy, a mae'r tu fewn fatha cwmwl o'r tyro mwya ysgafn yn y byd. A ta be, y sos chocolate yna di'r sos gora chocolate dwi erioed ei blasu. Mm. A ta ma na cic bach dda ar y chili ia? Ma chocolate a chili yn mynd efo'i gilydd iawn. Dwi'm yn poeni be ma neb yn deud. A ma lot o coniac yn dda yno hefyd. Oh. Mm. Iawn ta, please, rhowch do i'r gwydd Hong Kong yn lle yn Turkey, a binio'r pwyd yn dalyd blwyddyn yma, a churros Mexican amdani. Nadolig llawan i chi gyd! Gadael lonydd i fi fan, dwi'n mynd i watcha Die Hard, yippee-ki-yay! Y fama, gyda cream cheese, really da. So mae'na kilo o cream cheese o fanna.

Iawn ta, dwi'n hapus hwnna. Wan, fewn efo'r wyau. Dwi'n cymysgu'r wyau mewn un ar y tro, yn recipe fi mae'n anna'n hanner dwsin. Wedyn dwi'n gratio sest dau lemon yn waxed i fewn a'r sydd fyd. Tamad bach o fanila extract da, a tip da am wneud pwdin sydd yn rhoi pinsiau bach o halan i fewn. Wedyn hanner mwg o flawd plaen. Iawn tad, dwi'n really hapus efo sut mae hwn yn edrych. Cwstad next level. Amser am secret ingredient. A be di hwn di cyrd llaeth dafad? Oh, mae hwnna'n diadio tang, amazing. Ges i hwn, dwi'n caru lawr lôn, mae hi'n neud cawsys amazing. Caws cosin, big love. Dim lot o, mae reit cry. Faint bynnag lle hynna? Dau o hynna. Ydych chi'n gorau eisiau cyrd dafad, ond ti'n sallu cael o, mae'n jyst mynd i'r cheesecake yma. Next level ia t'mod yr tanginess 'na dwi'n chwilio am. Iawn ta dwi'n hapus hwnna. Lyfli! Dwi'n grisio tin pobi efo menyn a leinio fo efo llwyth o papur pobi. Cyn sticio fo yn y pop du a'r tymheredd ucha ma'n mynd am hanner awr. Maen nhw'n galw fo'n burnt cheesecake am reswm. Ond dwi methu cymryd sleis eto, dwi'n gorau distral ddo fo chilio trwy dydd. Mae angen syrfio hwn ar dymeredd stafell er mwyn ddo fo dal i siap. Tra mae'n oeri, dwi hel mwyar duon efo roc sy'n neud sos bach fruity i fynd efo'r gacan caws. Just mwyar duon, siwgwr a jiws lemon. Iawn ta, dwi yn mor excited i danos Y cacan caws di crasu yma i chi. O, dwi'n chi... Dwi'n chi gweld mae hwnna'n stunning, ia. Hwna ydy'r crust ti eisiau, ia. Bydd o'n... Di bach o chwerw. A ddim yn tyd cool, di hwn. Ti'n rhoi hwn i teulu chdi, ffrindiau chdi, yn canol y bwr, mae'n showstopper. Mor hawdd i wneud, a... Mae'n stunning, di o. So, the proof is in the pudding, ia. O, dwi'n lyfio'r bac na'n topio. O, come on boi, ti allan fan un darn. Yes! A hwnna ti chwilio am fatha tros rhwng cwstad a fflan. Dwi'n lyfio fo! I neud pwdin mwy bydyr, tros adio mwy o cream dwt. A'r sos mwy o'r duon yma. T'o' ma'r cheesecake room temperature, ma'r cream yn oer, a ma'r sos 'ma yn gynnas. Dwi ddim yn disgwl trw dydd i hwn oeri fi ca'l fita fo. O, a t'o' yli faint o ysgafn ynddo fo. O! Seriously hwnna iawn. Os dach chi'n meddwl dach chi'n lyfio cheesecake ia, a dach chi heb di trio hwn, neith hwn jyst chwalu pen chi. Mae mor rich a mae mor ysgafn. Mae mor ysgafn. Hwn yn insane ia. Gynna i broblem efo food identity Cymru. So, dwi wedi bod yn ffeindio hen recipes Cymreig i ysbrydoli fi i greu prydau Cymreig newydd. A dwi wedi dod ar draws pwdin classic sy efo cysylltiad annisgwyl i Gymru. Iawn ta, pumpkin pie, mae pumpkin pie yn famous drost y byd yndi am fod yn pwdin Thanksgiving Day yn America ond mae'r llyfr bach cwl 'ma o'r seventies sy'n sôn am recipes o'r eighteen hundreds yn deud A dwi'n cotio, It's possible that pumpkin pie, traditionally served for Thanksgiving Day dinner in the United States, was introduced by Welsh settlers. Wan, dwi'm yn gwybod os yna'n wir neu ddim, ond dwi'n lyfio fo, mae'n deud yn y llyfr, a rhyw pumpkin bach yn fama. So, amdani, dio yn methu fod yn anodd, nadi? Dwi ffansi torri hwn yn hanner, a jyst sgwpio'r seeds 'ma allan. Ti'm yn gorfod taflu dy hada, mae o, dwi isio dangos rhywbeth rili cwl i wneud efo nhw wedyn. Nose to tail ar pumpkin. A dwi ffansi jyst rwbio fo efo llwyth o menyn. A dwi'n neud hyn achos dwi eisiau rostio hwn yn y pop du. Dwi wedi gweld dipyn o recipes pumpkin pie lle ti'n steamio'r pumpkin neu t'o' berwi fo'n dipyn ond t'o' ma' hwnna jyst mynd i roid extra dŵr yno fo yndi? Dwi'm isio hwn fod yn watery o gwbwl. Unwaith maen nhw'n tyfed efo menyn, rhoi nhw'r gwynab blawr ar bapur pobi a mewn i'r popdy ar 170 am ryw hanner awr. Wan am y hada. Just rinsio nhw, wedyn spredio nhw allan ar tre, cynhitio nhw efo powdwr ginger, cinnamon a allspice. A'n ola, cyfrin da o maple syrup. A mewn â nhw i'r popty am ryw chwarter awr. Ac erbyn ŵan, mae'n amser tshecio'r pympkins. Unwaith mae cyllell yn mynd trwyddo fe fel 'na, fatha menyn, ti'n rhywfaint yn barod. A tra mae hein yn cwlio lawr, dwi'n rowlio toes allan yn grwn a neud blind bake arni. Dwi 'di iwsio pastry o siop heddiw, 'chos, mynna, ddia. Mae hein 'di cwlio lawr rywfaint ŵan. A dylsai'r tu mewn ŵan. Sgwpio allan yn rili hawdd. Just masio fo. A t'o' dwi gwel' ma' rili hawdd prynu can o pumpkin puree ond fydd y blas a'r texture mwy cŵl neud o fel 'ma ia? I fewn ychydig bach o double cream. A dipyn o swgwr brown. Bach o ginger, allspice a nutmeg. Ti'm isio lot iawn, ti'm isio overpowerio fo. Mae hynna'n spices reit cry'. A fewn efo dau wy. A tip bach da pan ti'n neud pwdins melys, ma' jyst pintiad bach o halan Mae jyst yn helpu i ddod â'r melysrwydd 'na allan, t'mo'? Mae'n gofyn fi sut, iawn, mae o. Mwy o'r maple syrup lyfli 'na, drop o fanilla extract a micsio mewn chydig o flawd. Wedyn llenwi'r pei gymaint a fedrwch chi efo'r filling 'ma. Ocê, dyn fi'm yn edrych y gora, ond pwy dych chi'n meddwl ydw i, Mary Berry neu wbath? A mewn â fo i'r popty eto, am un tro arall. ar 170 am tua awr. Pan mae'n dod allan, dwi'n gorfod disgwyl fo cwlio lawr cyn mynd mewn amdani. Gobeithio dwi hwn ddim yn mynd i just llifo i pob man o'n ia. Mae'n teimlo'n neis ia. Wah.

Iawn ta. Mmm. Mae hwnna'n stunning, ia. A ti'n beth, allwn ni rhywbeth mor bland a pumpkin fan i rhywbeth next level, jyst efo chydig o spices, dim bach o love. Dwi'n meddwl dylswn i cymryd o'n ôl gan yr Americans a Cael fel un o national dishes ni, ia? Mm. So, os gennych chi fysydd sausages fatha fi, mae'n mynd i fod yn anodd neu baklava delicate fatha Aladdin yn di. Ond, peidiwch a poeni, gen i recipe baklava sy'n lot haws i wneud adra. Baklava, crystal, chunks mawr, really hawdd i wneud. A be gen i fi yma? Di cnau, gen i pistachio, pwysi, dyl Aladdin yn defnyddio. Cnau cyll. Hazelnuts sy'n tyfu yn Cymru, a walnuts jyst achos dwi'n licio nhw. Ond fedrwch chi iwsio unrhyw cnau dach chi efo, mae pawb efo llwyth o cnau Dolly dyndi, so jyst bangio i fewn. Iawn ta, a fama, dwi wedi blendio nhw fyny mewn food processor, a dwi am adio pinchiad bach o cinnamon. So, bildio'r bad boy yma ia? Dwi'n rhoi'r gi ar wilod y tre, a mlaen efo dau sheet o philo. Paid a poeni am fy try dadlys, bydd o'n iawn ar ôl fo cwcio. Mwy o gi a mwy o philo, tisio wyth sheet ar wilod y tin wedyn ti'n barod am y cnau. Fatha lasagna melys, yndi? Ar ben y cnau tisio dau sheet arall o philo, a wedyn jyst bildio fo fyny a... Wyth sheet arall ar top heb gnau, mwy o gi, tycio'r ochrau fewn, a mae'n barod i dorri. Gorffen y dîm off yn y cracks. A 'na ni, i fewn i'r pop du ar ei 180 am hanner awr. Tra mae'n cwcio, dwi'n neud syrup efo dŵr, mêl Cymreig, swgwr, a cwcio fo lawr. Mae'r baklava 'di cael hanner awr bach da. A hynna, ti'n chwilio am golden brown. Ma' hwnna'n smellio'n stunning, iawn ta. A hwn di'r syrup gynnau. Mae di oeri, a hwnna di'r consistency ti'n chwilio am. Mae'n essential o'n bod fo syrup mae room temperature iawn, os mae'n rhy boeth, pan ti'n rhaid ar y baklava, ti'n cael baklava soggy. Tip bach Nadolig di yn ddeitha fi. A ti eisiau lot o'r syrup mae o'n. Mae'r filo pastry a'r cnau yna yn mynd i amsugno'r syrup mae gyd pan mae'n chilio. Finishing touches bach. Topio i efo dipyn bach o'r cnau. Diolch yn dda. A chydig bach o citrus zest ar e. So, mae baklava ar i ora pan mae'n oer, so mae'n dod lawr i room temperature, 2, 3, 4 awr. Ond, magic o telia, un nes i wneud bore yma, li. Yes. Mae'n edrych ystynnu, ynddi? Wan nawn ni gweld su ma'r layers yn edrych tu fewn ia? Wah. Ho ho ho ho, ma hwnna'n edrych reit cwl yndi? Yes. Wel ma hwnna'n wedge mawr yna. A dwi jyst mynd i syrfio hwn atha swn i'n cael pwdin efo cream tail. Bric o baclava, mynydd o cream a bach o dail mint. Baklava, Chris. Dyn bach llai ffidli na baklava ala dyn. Mel Cymreig, yes. Ti'n fe, mae'r cnau crunchy na, jyst mynd really neis efo'r feel o pastry na sy'n llawn menu, mae'n sy'n complementio ei gilydd. Chewy. Cinnamon yn dod â'i nôl efo'r 'Dolig vibes. Tybed be, ma' hwnna'n smasho mince pie i fi, ia. Mmm! Ho ho. Jyst wsos dwytha nath Mikael agor y caffi 'ma, a mae o'n arbenigo mewn cêcs traddodiadol Swedeg. This is for you, Chris. Whoa, be 'di hwn?

Mae gen y tort glasurol yma heina o sbwnj, jam mafon, cwstad fanila a hufen di chwipio yna fo, a mae di cyfro fy haen wyrdd o marzipan. Oli ar hwnna! Yeah, try. Iawn amdani.